Nos por baha man na polushon? Kon? Mi nòmber ta Caresse Isens. Awe ta djaluna binti dos di ougùstùs binti binti dos. Nos ta biba den un era nobo kaminda por fin hende a kuminsá spièrta, habri wowo, realisá kon tur e sushi ku nos ta kumulá ta sofoká bida riba tera. No tin otro espesie na mundu hint'é ku ta generá asina hopi sushi di kos ku nos ta keda inventá ku naturalesa simplemente ta inkapas di prosesá. Ora nos bisa, Ai, tir'é koi afó! nos N ta realisá ku no tin afó. Ku unda ku bo bent'é ta aki mes e ta keda? Ku bo tir'é na laman ta bo mes ta landa den dje. Koba bo e tera skond'é? Ta nos tera, bo ta venené! Kima sushi bòl tu huma bai gol, despues bo por lag'i mir'é. Ma tòg basusha e airu fresku ku nos tin mestei dje. Esta trastu kustumber ta. Ma wo ta pidi nos stòp di usa foam ku plèstik, no? Anto ta dikon tòg ta permití nan sigui import'é, hm? Naturalmente semper por pidi kooperashon dje hòmber chikí, ma kita para dje empresanan grandi ku ta produsí. Un egoismo di otro mundu! Basta nan sigui gana placa, e siguiente generacion, hm, nan cuenta cu nan redu. Oficina di Turismo tin un jingle ta toca pa pidi hende tene Corsou limpi paso ta di nos e ta. Y mare tur empresa grandi riba nos isla por join nan, cera cabez pa hunto organiza, no djis un campaña pa un rato den media pa su show stop di tira sushi abou. sino pa introdusí un sistema nobo di biba, di pensa i aktua pa loke ta trata nos manera di dil ku sushi. Na promé lugá nos por generá ménos. Kreashon di sushi ta kuminsá fo'i momentu di kumpra loke nos ta kumpra. Kumpra, kumpra, kumpra, kumpra, kumpra. Ooh! Nos por baha man. Kumpra ménos pa susha ménos. Usa ménos ta gasta ménos tambe no. Na lugá di kumpra tantu kos pa kue stòf den kas, kos ku tòg nos tin laga tras, nos por usa nos sèn pa kèru disfrutá di bida un tiki mas. Kumpra ménos potoshi barata ku ta kibra un be. Buska kon pa drecha e mesita ku su pia alèn, lapi e pañaka sker di forma kreativamente kolorido, reenforsá e kashi pañaka ku misa blas, na lugá di kore tira tur kos afó pa bolbe sali bai kumpra mas. Cu bo google minimalismo bo ta topa un sinfin di ehempel magnifico di hende cu a siña biba mas ricu cu menos cos, cu djis loke bo tin mester na lugar di sorro p'e empresanan cu ta manipula bo pa cumpra nan co, sigui enrikece. T'un cos cultural, nos kier sa cu cos ta sibu ricu, ma esun mas ricu na mundo t'esun cu por ta gradici cu tiki cos. Ban serio, ta kuantu mi so por tin mester? Un dak riba mi kabes, un espasio trankil kaminda mi por ta na pas, awa, koriente, airu fresku i sufisiente kuminda pa alimentá mi kurpa di forma sano sin tin no di hocha bira pòtòpòtò. Anto ehersisio, sí, ahan! No nesesariamente den djem pa bolbe sali bai gasta i kumpra e paña ku tur posibel aksesorio adekuá. Bo por sali bay cana y cu djis un bicycle no ya bo por train di forma tremendo. Mi stima core caminda cu ta safe, paso riba caya no ta coe haci. Ma si bo core den zoutpand di Willibrordoo por ehempel, ha! ey e endorfinanan cu bo mente ta genera ta duna bo hopi mas alegria cu kico ta cu bo por cumpra. Antawo m'a yega na e esencia dje problema di polucion. ta un refleho di nos mente. Un mente sano ta incapas di crea tantu sushi. Ke hubo dje tas bashi pa no bolbe usa mas saki plastic? Hm, ta cuantu molester. Ya e naturalesa cu tantu nos ta stima di cana keiru nabega y landa den dje, ta sofoca poi dje peso di nos falti consenshi. Ma, mi ntoca e tema aki pa mi keha zundra critica. sino mi tambe ta polushoná e espasio di pensamentu i ekspreshon liber ku nos ta kompartí. P'esei m'a kuminsá na bisa ku nos ta den un era nobo, kaminda mas i mas hende ta konsiente di ku nos por mihó. Bo tambe tòg? Adikshon na kumpra hocha gòrda ansha pura aksidentá i susha nos entorno ta refleho di nos mente. Pensamentu ta un energia ku ta determiná kon bo ta eksperensiá bo dia tur dia, un bida largu, un energia flúido manera awa, e mesun awa ku por garna baranka mes kaminda e keda rosa, hala, pasa. Kiko nos pensamentu ta? Unda e ta rosa? Kiko e ta planta generá mas polushon òf solushon kreativo pa nos tur por biba mas dushi. Nos no por kambia mundu den un dia, ma nos por usa e dia aki sí pa disidí di kambia. Nos ta ban p'e e ehersisio di mònitòr nos mente, nos pensamentu, e lokual ku nos ta enfoká riba dje i papia di dje. Ta kos ku ta ansha hende òf esun ku bo ta papia kuné ta sintié enrikesé? I hasi ehersisio por lo ménos tres biaha pa siman. P'e kurpa sí, ma tambe p'e mente por ta mas sano. Keremi, ya esei so kaba por kaba ku polushon!

Educacion ta cos di antaño? Mi nomber ta Caress Isings, awe ta djaluna dje sinku di augustus binti binti dos. E siman ta pasa aki nos medionan di comunicacion a cuminsa ta anuncia cu ta bolbe bay corta atrobe un biaha mas den budget dje educacion di nos yunan. Yunan di Kòrsou hoben i tierno ku nos mes a invitá pa ta parti di Bida Riba Tera i na kende nos lo no por lo ménos debe e desensia di duna un plataforma stabil, un dedikashon enfoká pa nan por tin e espasio den tempu pa deskubrí kende nan ta, pa nan eksplorá ku konfiansa unda nan forsa, potensial i talentonan ta. Un guia cu suficiente empatia pa e simia cu nan ta por cuminsa spreid, crece, ramafica den direccion dje luz cu nos tur ke mira bria pa materialisacion dje futuro fructifero di nos pais por tuma lugar. Ma ban buta e futuro ei un banda pa djis un ratu pa enfoká riba loke awe nos ta enfrentá. Di bèrdat nos ta kapas di kometé e barbaridat atros di bolbe kòrta den un sistema edukashonal ku, i ta duel mi mashá di bisa, ya kaba ta laga asina hopi di deseá? Mi ta sita un pida for di mi audiobuk di dos mil diesinku Autism, The Art of Living Now, ku ta disponibel grátis pa esnan interesá. I den dje mi ta bisa, Asina ku bo kruse drèmpi pa drenta por di klas, nan ta kuminsá bati, bati, batí bo den hòki, hòki di espektativanan kumplí, na lugá di hera puntra hamas, Mishon bunita chikí, ta ken bo ta? Ta ki bo a bin hasi akí? Nos ta ban buska pasá ta ki kantó nan por a mandá bo planeta tera pa bin hasi? Ma no, nos ta buta nan para den rei, kumpli ku tur tipo di eksigensia, pa nan tur bira sea dòkter, abogado, ingeniero, notario, dentista, kua ku ta. Lubidá di siña nan ku na promé lugá ta hende nan ta, hende, kreashon divino, obra di arte maestral, formá den semehansia dje forsa kreador ku infinito na potensial, nos ta limitá nan na un sistema ku e maestro mes tambe ta hañ'é forsá di kumpli kuné, i al fin al kabo kumpli ku kuríkulo ta mas importante ku kumpli ku e mucha mes. Ai, ma nos un tin tempu tòg! Un ta p'esei ta pròp nan ku tur tipo di pantaya grandi i chikí pa nan laga nos na pas, pa nos ku tampoko a haña e empatia Guia, ni hende pa skucha nos na chikí por sigui kabalgá den e karé di kabai dje materialismo ka bira Dios. Dios, Ai, awendia ta kasi ta bon, pan papia di hende, di kos, sí, e kos ku ta blendu nos di mira i rekonosé e energia divino den nos yunan. Mi tambe! Pasó tempu ku mi yunan tabata chikí, mi tambe a kai den e mesun trampa. Nos ta houwon intimidá nan pa nan kumpli ku loke nos ta eksigí. Bu ta sifra na strepi kòrá, laga e pobunan pensa ku ta e tres, kuater, zes ku zeiven ka bo ta riba nan esfuersonan, ta? Awèl sí, e zes ku zeiven tambe. Pasó e medaya tin dos kara i un rant fini fini friu ku ta keda kore kore rònt sin stòp. Si ta sifra, diploma, status cu cuantu cos bo por logra acumula ta indica bo balor determina ken bo ta. Y esun sin papel cu tantu cos cu ta hañ'e ta piki bo sushi tur santu siman ta hende cu bo por gewoon cana pasa riba dje desprecia? Ha! Laga e almanan dedica na trabou duru ey stop di traha p'un tempu pa bo mira con den na di tempu tur nos luho ku pretenshon ta pashimá. Ei, ta fantástiko tòg kon nos ta skout futbolista ku beisbolista buta belbòrt grandi ku nan ta bula te na haltu ayá pa henter mundu mira kende nos ta, a! Mi tambe ta masha orguyoso di nan. Ma for di lo mas profundo di mi kurason, Hesus, Tata dushi, mi ta deseá pa Kòrsou por kuminsá onra nos yunan nan tur pa kende nan ta. Esencia puru, concebi den un matriz caribeño riquisimo na creatividad sumamente colorido. Y cu e deseo ey, awe mi ta haci mi peticion pasioná. Ni maske cu mi mes tampoco n'tin masha scol, placa ni cos acumulá, ma podisé den tur esnan cu sí ta importante, sintá riba e stoel Kaminda tur desishon importante ta tuma lugá, tòg por tin un alma pa skuchá mi. Bon sa, i ta abo mi ta pidi, pa boso por lo ménos konsiderá pa no sigui perhudiká e yunan tierno di nos tera, ma laga pa nos por ta orguyoso pa henter mundu mira tambe ku riba Kòrsou edukashon ta nos prioridat i no kos di antaño, ku pa chikitu ku nos ta Nos ta un ehèmpel mundial di kon ta onra tur mucha riba tera, espesialmente esnan ku den prinsipio por kana trompeká, pa den nan sabiduria di balor berdadero nan tambe partisipá na forma parti progresivo dje beyesa di Paraíso ku nos ta.